teraka tany Maroantsetra fa euh, nanao fianarana teto Tamatavy amin'ny université Toamasina nomba tamin'ny 2010 nanaraka économie euh, vita master one tamin'ny taon-dasa iny tamin'ny janvier 2017 Igny farany teo tamin'ny fiparitahan'ny peste io zegny nanaiky saignako hoe tokony ho hisy miroborobo ny fagnodinana fako satria igny no fomba tegna mahomby hiadiagna amin'ny fiparitahan'ny fako. Dia ni-decider hoe ndao hanangana entreprise de recyclage. Dia natomboko tamin'ny plastika satria ny plastika zany tsy levona izy dia ma- Miboucher surtout Tamatave be oran'andro miboucher ilay canal ny tsika aketo izy mamono biby koa izy na andranomasina aza na antanety de igny zany no rongony voalohany satria mahay misôsy koa fogna ny plastique amizao am fivoaragna misy amizao io. Zay miaraha miasa koa zegny amizao efa eo ho eo amina fito akeo.

dia mila faharetana satria elaela kokoa zegny mm, zay vao ahitanao vokatra mivaingana. Dia faharoa mila fahasahiagna dia mitaky euh, fahaizana miara miasa amin'olona.

Misy orinasa manana maha izy azy eto Tamatave dia Maurice Kony Madagasikara dia international si possible dia ny teny koa zegny hoe afaka roa taogna ohatra dia mba tsisy fako plastique miparitaka intsony eto amin'ny tanàna Tamatave dia mba misy baka plastique isaka ny toerana cible tahaka ny restaurant, bar. hotel ireny satria ny tegna fototry ny faritany plastika zany dia ny emballage ny produit industriel ireny ohatra ny paty instantané regny, ny biscuit, ny sa- vovon-tsavony, ny boisson hohanintsika regny dia atakigna amin'ny fotony mihitsy zany ilay fako plastika mba tsy hiparitahana. Raha manao prix zany antsika tokony mba en fonction-n'ny coût, coût de production. satria maro zany ny zavatra vokarin'ny gasy fa tsy zakan'ny malagasy ny ny vidiny satria ny prix zany avo loatra de lasa le olona manana fahefa-mividy avo no mamatsy ny vokatra gasy Voalohany tamin'ny voalohany zany nihindrana am olona tamin' olona de tafarafara takeo zany tamin'ny depart am olona telo nataonay namokatra tamin'izay namokatra teo eo amina neuf pièces par jour teo de zay zao zany efa mavokatra cinq mètres carré par jour d'ici la fin de semaine zegny amin'ny amin'ny feniny fara volana zegny Nofamimimine hoe hanakatra sept mètres carrés par jour. Maro zegny ny fomba azo hanohanana ne, voalohany araka ny efa volagniko takeo ny torohevitry, dia faharoa koa zegny ny fiaraha-miasa amin'ny alalan'ny fagnomezana fako plastiky, dia ny fahatelo tsy ny tegna lehibe indrindra zegny ny ny fanohagnana ara-bola. Aza miandry vita fianaragna zay vao maminavina hoe ino raha ndeha atao fa manofinofisa dieny mbola anao mianatra hoe ino raha mba tiako atao izy koa vita fianaragna de aza miandry koa hoe managna fonds maventy be zay vao anomboka agnano raha anangana raha fa à partir ny zavatra an-tagnananao akeo na hoe goûter nao andavanandro ataonao hoe misasaka de angoninao tsikelikely à partir an'ilay antagnanao zany no anombohanao amin'ny zavatra madiniky de igny mitombo mitombo satria araka le volagniky hoe ny orinasa zany tsy vita an-kamehagna de atao tsikelikely de igny no afahanao mitombo tsikelikely avakeo de fahatelo zany mila faharetana mila faharetana ny manangana orinasa misy fotoagna anao mitady ho kivy zay satria tsy Euh, karaha hoe karaha misy frein misy blocage misy sakana maromaro mianjady aminao karaha tady karaha flou kely izy ndraikindraiky fa mila tsy kivy ianao dia mila faharetana dia mila fahavoana dia tsy tsy mila miavoana koa satria namagna zegny tegna voalohany euh, manoro hevitry manoro lalagna euh, dia